kona mupande ka vacation oh swi tivo vokhela ma me ni fika nkarhi wun'wana na wun'wana nkarhi mani ka ni nga ri kona kahle kahle a hi humile nyana mali ya ka vacation eh ni fika namuntlha ne orit a ni ta ni ta ringete ku fika ni ta ringete ku fika kwalani nga zwi wa rini yo khoma yi yo khoma yi okay a ni ta fika ni nga hlambanga ni ta fika ni nga hlambanga swa ha lavi se ni hlamba heyi swi nga hlwelahlwela heyi tada xavxava

Teng. O sa utlwe na? Teng fela. Wa utlwe? Mm. Mm, e tleng sa sweswo vhe namuntlha ni vhe mm. ni ku twanele kahle kahle na ku tshinela e namuntlha a ni lava uze u hlupheka nchumu na ku tshinela swakudya ni ku endla leswo swo leswi ngo breakfasting bed mm. na ku endlela swoho iwe i nga zi pfukini hina ni tshama lani ni ta ku tirhela ni ta ku hlantswela swibye ni ku endlela hinkwaswo wehe namuntlha a wu yi helo ka ta mina ni ya yi fanele yi tshama na mani mbilu yi pfa wu relaxa nyana na mina u tirhela nyana phela so namuntlha hayi baby a nga khomi nchumu mapani hinkwaswo ni ta swi yakela day rice na nyama rhayisi na nyama Mm. ni nga va ka baby sweswi futhi a swi hluphi no chachachacha swi hela sweswi nyana a nga ri khale Relax. Lava ku pfuna pfuna nyana. U nga ni pfuni nchumu, u nga ni pfuni nchumu baby. Namuntlha ni endlela wena siku ra wena, u swi twisisa? Okay baby ni ta va ni ri ka live ya video ni kha ni va komba ku munhu wa mina wa ni endlela. Baby a ku ngheni ti-live laniwani e-e, loko u khoma ti-live ta karhala. Ni nga na rali, born baby. babe ni la i relaxa i i ve i i la mbedweni la n'wana u ri timbambu ta u ti relaxa a va ku famba khomakhoma ti-video okay u nghena ta ni ta live. ni ta yini ni ta vekela hi lexiya xa lexiya xa ku yima lexiya ni vekela foni ni va ni tshami kwaya ni relax-ini i nga wari mehe ni ta ni ta endla sweswo ni ta nghena live ni kombakomba la wehe as long ni ri u u relax-ini namuntlha a ni la u ze u ya helo babe la u u u va on- on khomanyana i nesiwanyana ka baby na Mm, na kota. u nga swi voni ka tv ntsena ni ta ka ndzi ni ta tshama ni gembeni Okay. hi tlela la mbedeni Loko ni la ku endla ni ku beriwa hi moya baby ni tshama handle laya ni laya. feni yi kona Okay, wo vhoni pfulelele yona laya ni ni ba hi moya nyana. okay akunankinga be a ri no pfulela yo i sala ri leta ni o oh, okay loyi twanga ra ni n'wi twangi a kha a vulavula hi foni ni u rhandza ngopfu ni endla domu va ku la ya kona ni ta ni kha ni n'wi hlometela ni kha ni n'wi landzelela a wu ta vo hi mina muntlha a ni la ku toloveriwa mina va te hi nga hambani

Babe, i seso yini? Hayi, no, no. No lava ku lava fere ntsena. Breakfast ni beda ku nge tsakisi. Baby, kasi ndi nga fuki la mbedweni, nga suki la mbedweni. Okay, ni nge suki. Ah, swilo swa swa tsakisi. Ita ita ta famba yi tiva misava lisa na nani. tshama hansi hi dya a ni a ni la ku dya mi ni endlela wena mi ni right se ni ta dya yi tshame kwala e-e sweswinyana ni la ku ya eh, ni la ka hlantswa swibye leswaku swi seleselenyana la ivi ni ya jika hala maketeleni le le masin'wini le na swin'wana la ku swi endlaka la na ku endla emasin'wini na ke khaya khaya swifaki la se wehe baby i nga i nga i nga ti hluphi nkati ya me i ze yi pfukapfuka mafasitere ni ta pfulela ni fane ni pfulile yi nga ti ni pfulela yona se yi pfulapfula mafasitere loko la xi xin'wana xin'wana u nga ma na invita ne ta genzela wo yi fanele yi i relax a wa right hayi va namuntlha a wu yi heye ka baby hi mina loko ni sa a ku ni tisele

swi njhani a swi nandzika pension a swi nandzika nga wa ha rhandzi viyo swi tiva swi tiva swa ku leswi rhandzaka swona swi swekisa ku yini ya khense ngopfu okay a tiplate na mese ni tile ku hlantswana ni yona hlantswa letiwani baby relax okay ni ta hlantswa ni ni ta ti hlantswa letiwani sweswinyana Ah, ku ku sala pele ku nga ndana ni leti. Okay. Ivi loko ni suka le ni lava ku ya jika le masin'wini leyi ni ya kha swifaki ne. Okay. So swi swi Ka nyana sweka swifaki. ni ta sweka mara hi namuntlha swi la namuntlha. Musuwa namuntlha. Eish. Okay ni ta ringeta ku sweka mara eyi ni ta vona loko nkarhi wu pfumela swi twisisa cause swi la ni tlhela ni ku swekela ni swa nimadyambu. So loko wu Okay. pfumela ni ta vona. sweswinyana ni nga huma ni ni ni tseleka bebi swifaki u tseleka swifaki swa yini na Ku ya khaya pfuna, swifaki. baby. u ni pfuna yini wa ha ku hete ku dya relax it's your day sweswinyana lexi ni la u xi endlaka i ku u etlela na i wisanyana just njhe awara nyana thirty minutes i wisanyana i relax

No, ha mhani lava tele ya le xap xap ya kwi ai ai ai yelo beba hi yelo hi nto ku u le ku teni lawani ya kwi ante ante ni le ku teni va te va te va le ku teni i muyisa wa le kwi o i muyisa un'wana lani i te i la ku ta landza swilo swa ye swin'wana a nga swi veka laya a hi fambi a yi hela ka bebeni ka bebi musivoni te yi tlela he a ni la ku tlela mi ya ni twi vurhoko mina tana haleni ta hi ta tshama lawani bebi swin'wana he yini ni ti u ya tshama le ndlwini leyi ni ta ku nisa kahle ni ta ku nisiwa ni te ni ta ku nisiwa mina ni ku voni khale ku le tipulanini ta wena u bizi le ku tumbeletumbele u tshama u ninesa kwini nga le ku tumbeleni man la ku ndzi swi vone ka ka ka mangatana ka yini wa yi nga ninesi ni ri na wena ni bebi ni swi vone ka tishow letiye ta le ka tv la swa ku munhu wa wenesiwa a u n'wi nyikanyana nkarhi a wisa ni la ku wisa ni kha ni ku vona wa yi fane ni wisisiwa ni tlerisiwa u tshama ni voni tlele na hlekani mina bebi a ni a ni la swona mina sweswo